Moien an häerzlech wëllkomm bei engem weidere Let's Play Daisy. Sou, mir sinn elo bei Kamishowo. Mat dobäi ass de Ben an de Jeff. Moien. De Ben, deen ass natierlech rëm gefreckt, deen ass an e Steen eragefall. Mee bon, et kann een net ëmmer gewannen. Ech hu seng Waff jo dobäi, dann huet e wéinstens mol ee klenge Virdeel. A mir maachen ons op de Wee fir bei de Bänn erop a lass. Vill Spaass beim Kucken! De Jeff ass schwul!
Komm elo erof, du Aaf! Ma ech sinn um Wee fir erof, wou bass du dann drun?

Nee oh léiss dat Waff erem faalen. Oh huet grad en Auto getuut jong. Ma jo all Aktioun déi s du mëss léiss de Waff faalen. Jo ech hun dat scho geduet.
Sou ma deen nächsten wou mer gesin dee kritt dat do ze saufen. Sou komm Jeff mir lafen weider mir bleiwen net laang hei. Well ech en net virdrun ëmbruecht hun.

Soll eis nëmme stoe gell? Oh. Wie so freckt. Dat heescht, du bass bei der Lamb... bei der... Wou bass de bei der Lambermill? Lambermill.
Oh freckt, dat heescht Berezino. Ma da bleif du stoen, mir... bleif do an der Géigend. Oder laf ons entgéint op Solnici an da komme mir dohinner. Jo. Well da kënne mer op déi iewescht Airporte goen. An ech wollt gären op den... op Devil's Castle goen.
Op Wonsch vun de Spiller. Also vun den Nokucker. Wéi op Wonsch?
Do huet kee Mënsch dat gewonscht. Gewonscht, jo, et muss och gewonscht ginn. An de Ben versteet éiren Goût net.
Ah, et geet nach. Ben ass wéi de Kenny, zitt och op seng Mutti. Jo, sou.
Ech meng, elo. Ech meng, elo hunn de Mikro einfach wech ginn. Oh, mee Ben, dat kanns de net bréngen, dat do.

Mach mach mat wat du muss ganz rop kucken dann alt drécken an dann op d'Säit kucken da wat ganz rop dann alt op d'Säit bon anscheinend ka keen de whoopi leiden well den ass nämlech rausgeflunn.
De Whoopi ass ganz béis.
Bon, ja, wäert mer sou um 10 vir folgend Päuschen maachen. Nee, mee ech soen enker Merci, also mir hunn elo mëttlerweil, hunn ech emol gesinn, also et ass jo, ech soen emol, den, den Kanal heescht zwar no mir, et ass jo am Fong, de Kanal geet op mech, mee ech géing emol soen, am Fong geholl, vu que dass mer ëmmer zesumme spillen, zum Deel ass et e Gemeinschaftsdéngens, mee ech loossen si net drop, also ass et ëmmer mäin an. Ech wollt Äech mol Merci soen. Also ech hu mol gesi mir hunn 30, 32 Abonnementer, wat ech zimlech cool fannen, datt d'Leit awer nach esou interesséiert sinn a Let's Plays, obwuel se op Lëtzebuergesch sinn. Majo da wollt ech soen einfach mol Merci, ne, a vill Spaass beim Kucken awer. Ech hoffen et gefält Äech. Wann der Kritik krut oder een eppes wëllt vläicht anescht hunn oder esou, musst der et mat just schreiwen. Also ech sinn oppe fir nei Saachen, dat heescht SM a Knebel am Mond a

Ech hu souguer schon e Video vun Titanfall gesin. Sarah, ech hun mech beworben fir e Beta Key ze kréien, mee ech mengen et ass e bëssen ze spéit schon. Ech mengen du hues kee kritt.
Jo mee nee et geet bis den 28 nee bis den eeneppes an dem März oder sou. Ech hun de Moien eeneppes gelies vun 100 Euro fir de Beta Key. Blödsinn.
Also hun ech emol gelies mee keng Ahnung op dat stëmmt mee ech giff keng 100 Euro fir e Beta Key ausginn. Ech och net. Sou feier. Dat Spill gëtt anscheinend mega béis gell. Du muss kucken fir dass ech mol opgerühmt mat Titanfall dat ass sou
sou mer sou wie sech beschreiwen du kannst rondrem dat ass sou stell der Call of Duty fir ouni mega Spaß nee lauster lauster dat ass en Ego-Shooter. Du leefs ronderëm, dat ass e bësse méi an der Zukunft méisseg an da kanns de dann iergendwann esou e Roboter bestellen, dee wou dann ofgeheit gëtt, wou kanns eraklammen an da kanns de dann géint en anere Roboter kämpfen a muss d'Roboteren och ofschéissen. Et ass, géi awer e Video ukucken, dat ass méi, dat ass besser wéi ze June-Härtel bei mir. Ech hu scho Videoe gesinn dovun. Firwat freesch de wat et ass?
Iwwer Land war sengem Mann Iwwer Titanfall. Wat der geschwat huet. Iwwer Titanfall.
Also vill hunn schonn Zombie héieren an dat do war eng Krähe.
Oh ech mengen du hues den de Bier jaulen héieren. Ech hunn nach ëmmer dat nach net dat famoost Bläre vum Bier héieren wat de Ben gesot huet d'lescht Kéier. Oh ech mengen hien hat Hallo di hat Hallo Ah Diddleatioun. jo jo Tuddledu iwwer de Ball he. Jo Tuddledu ech notéieren. Ja, a wann der, wann der den heite Video gesitt, da gesitt der och mäin neien Intro. Et ass net mäin Intro, muss ech mol direkt mol soen. Et war e virgefaerdechte vun engem Tippchen op Youtube, en Däitsche meng ech war et. Ech hat mer deen erofgeluet, verännert an e bëssen ugepasst an ech hoffen, dat peppt déi ganz Saach e bëssen op. Also, ech hu mer net esou vill Méi ginn, mee et ass scho cool. Also.

Wat wat ech fir en Headset? Schmi Logitech? Nee.
Wat dann? Nee, ech froe just. Steel Series.
Ah, dann Siberia. kafen ech mir dat mol net. V2.
Joa. Dir alt mat ären deieren Headsetter, gell? Ech hunn e ganz normalt. Nee, also et mécht zwar wierklech en Ënnerscheed, wann s de lo e Schrott-Headset hues an du hues e guddet, alleng vum vum Héieren Ah, hier. ech hunn elo kee Tech méi. T'ass jo net dat deiertst, gell? Nee, nee, lo, nee, wouhier, wat schwätz du? Oh, dat ass Mëttelmooss. Weess de, ech gi mer lo einfach mol labber an de Buttek. 300 Euro. Ech gi mer lo e puer Kopfhörer vu Bose kafen, ne, awer sou labber, pff, kënnt ech einfach mol kafen, ne, et kascht jo näischt. Ma jo, well dat. Nee, mee den Ënnerscheed ass, bei Bose, wann s de do mat der Musek lauschters, da mengs de wierklech, du has eng Surround-Anlag ronderëm der stoen. Déi Dénger si wierklech iwwerdriwwe, gell, putain. Ah, haut ass, ech mengen et ass och serverofhängeg mat de mat der Geschmeidegkeet vun den FPS. Well gëschter sinn ech zum Beispill duerch d'Wildnis gelaf wéi elo. Do hat ech labber, wat war et? Do hat ech labber 25 an. Chef, wat mëss de do, Putain! Idiot! Kriss jo grad eng Kugel am Arsch.

Keng Ahnung, wou de menges soll Nitsch, Nitsch. Den een Numm weess ech op jidde Fall, dat ass Svet. Nitsch soll Nitsch. Svet Jol, Jola, oh nee, ech weess et awer net. Jo, jo.
Ech si frou wann se mol bis eng Kaart gemaach hu wou ech an Amerika oder sou bass wou ech mol kann d'Nimm ausschwätzen.
Vläicht kënnt se och a Moskau eraus. Ah jo, dat wär, dat wär nach vill besser. Immens wär dat jo.
Ah, do han ass Solnitschny. Solnitschny.
Ja, da komm op, da komm du hin, Ben, du bass über der Factory. Ja, ja, Ben, ech séier, komm, komm du hin, wann ech giff.
Na, no laf an zréck bei de Ben, do wou de Ben hier koum. Express. Dorëms ergeet jo bei der ganzer Saach. Wow, kuck der dat Gras hei un. Wow. Oh jo, dat ass hei immens, dat gesäit immens gutt aus. Kuck mäin Aarsch.

Bon, hal ëmmer en A op der St-. Ech gi mol eriwwer op déi aner Stroossesäit, ne? Bleif du op dëser. Bleif hannert de Schinnen, dass ech kee gesäit. Ech bleiwen e bëssen hannert dem Hang. Hu jo, hannert de Schinne gesäit och kee mech. Also hannert de Schinne gesäit een dech net, esou wéi wann ech direkt nieft der Strooss leefs. Wat dee Jeff do hei opmüpfeg wéi wéi e 14 Joer aalt Kand. Paak déi Kachplatt do net un, déi ass waarm. Nee, déi ass net waarm. Psschaah!
Laf einfach, hal einfach deng domm Penn.

Wëssen dech awer bis ech wou. Mee ech wat herem déck Kapp gell hei fënns de rem guer näischt gell. Komm erem wéinst dem Ben erem net op eis Serveren. Well Ben erem geduet huet misst klotere goen.
Ass jo egal. Déi verfickten Idioten dat giffen wuel fixen dat een hei kann op den selwechten Server op den Start klicke.
Net schlecht iwwert den Entwéckler schwätzen dat kënnt net gutt. Dat ass mir soss vu scheiss egal. Jo mee ech man let's player an ech kréin Problemer. Dat ass wierklech krass gell an hiren, ech hat lo vun an der Ubisoft Email stung dran du kanns de Content benotzen an alles wat mat deem ze dinn huet, mee du däerfs net schlecht iwwer, du däerfs net iwwer, wat war, stung scho méi dran, iergend eppes schlecht iwwer den Entwéckler rieden oder sou. Et wär jo dämlech wann ech géings e let's play vun engem Spill maachen wou ech nëmme géings driwwer haten.

Stingen, stëngen. So, wou bass du, Ruben? Bei Hand an dem Kasten. Dat Mal, warte, ich muss orange do.
irgendwann etwas nach- Äh, boah, Casino ass en Zombie mat Lackele Benne. Dat grousst, dat zweestäckegt orange Gebai do, ne?

Waart a waart. Oh, wéi fréi um Mixer leeft mir do no. Jo, bleiw an deem Haus do, ech ginn der d'Waff.
Ah jo, Ben ass hei niewent mir, dee leeft mer grad hei no. Ja, Ben, elo komm ech hien samt dem Buedem, wann s de et hëls, dann, keng Ahnung. Ah, do ass hien.
Kuck hien! Sou, hei ass, hei, hei ass se meng, waart, ech ginn der deng. Sou, wéi man ech dat elo? Waart, äh.

Nee. So. Huet Dir mech net chasen heieren?
Nee. Ah, okay. Mm, ich mengen net schon net opgepasst. Wat is da geschoss ja, ja. Zombien? Oder hues du ähm, aner Sache beschoss? Ma mir kom no ich komm no oh, bei Doc. Wat mengst du so ënner wee?
Hei ass gar nix méi. Hey, hei war mer dach schon. Hei ass
An der, an der letzter Folge.
Boah, komm mal gucken, dass er herauskommt, fir de Leit mal etwas Neues zu weisen. Ja, wir können do richtig raus rop. Ging ich auch so. Wir gehen wohl nicht. Dienen Land.
Nee, wir gehen mal einfach an das Land ran. Einfach scheißegal, ohne Quad. Hier können nämlich oben am Dörf auch. So, warte, ich gehe mal hier nachher gucken, ob hier nicht dran liegt. Der Teil Gaskocher. Einfach ein Loot. Mal warte, ich stelle meine Waffe noch noch und dann machen wir uns an Dinnenland, okay?

Da gin ech rem, pass op hannert der, pass op. Jo merci dat der mer hëlleft. Mee du stees am Wee, mir dierfen nämlech schéissen. Du waart schonn d'Axt. Ok. Sou lauschtert mol. Maja an dunn, ech hu meng éischt Munitioun verschoss, dat war wou en ronderëm dem engem Eck komm ass, du sinn ech erausgaangen, hunn ech nach e Magazin verschoss an dono hunn ech nogelueden. Komescherweis huet en awer net geschoss dono, dat ass nämlech dat wat ech net verstinn. Well ech hätt se dunn nämlech krut wann ech wann et gaange wier, well ech hun d'Munitioun an d'Waff dra gemaach an se huet nëmme geklickt d'Waff, keng Ahnung firwat ech dat gesicht hat. Oh hei leck mech am Arsch, schwätzen ech hei mat der Mauer oder wat?
Ech hun grad an sech erop gekuckt. Leck mech am Arsch, sou ech schaffe lo weider. Ech hun erop an der Brëscht gekuckt. Mech e fetten am Arsch lecken sou.
Ok maach ech d'Box erof.
Ech kann net was an de Kaz ziel Ech sinn ei eng Geschicht dat an hu wat wéi wat hues gesot? Sies der keng du sies net Kaz kuck neis dann an no. Ah lo lafen se mer no wéi räudeg Hunn de kommen se rem ugekrach hei. Nee mir lafe laanscht de Stomp. Nee toll du muss net méi schnell Ja du gesäit een déi Leit mat deenen een da mengt et kéint ze me spillen well se déck an der Rei wieren an esou sinn dann déi gréissten Aarschlächer well
Dat ass kee Problem Hei ech kann mech eppes aneres weisen wat méi witzeg ass.
Wat dann? Ah, du gesäis dat Hütchen vun do hannen.
Lies rem wéi Mëllen.
Duerch d'Mauer hei, geil. Ja, mir das alles den, es sind den, es sind, wie heescht den, den, äh, de Flash.
Leef eng iwwer Daisy Kar, nass schon. Ja.
Wart, wart, guck mal, wart, wart, wart, bleib wo stehen. Bleib wo stehen. Soll ich so Jack iwwer Daisy Kar laufen, ja?

Hey waat, ech friesse séier déi Béchse, ok?
Nö. Kann der net sinn. Eenzecht bis elo giessen dat ass eng eng Banann gell eng fucking Banann.
Ma sief der frou hues wéins eps giess.
Wat schwätzen ech hu keen Dosenöffner ech hun bens en Dosenöffner jo stëmmt. Mee du sollst do deng Saachen huelen.

Pille den, den, den, den Revolver. Mat Chestholder. Wo ist mein Revolver? Komm.
Hi, wo bist du? Oh. Komm rein. Hi. Wo liefst du alle rum hin? Oh, das sind...
Ah, okay.
So, warte. Ich lief gucken, was so immer los ist. So, du hast den Revolver direkt dran. Aber warte, ich will an einem so ein bisschen mal... Wie viel Munition habe ich?
Ech hun och nach e bësschen Munitioun, gell, fir de Revolver. Oh, Zombie, Zombie, Zombie.
Maak et hei ewer of. Moment. Do.
An do. Wat ass geschitt?
Ah, ech kann och nach Munitioun ginn, hei. Mir maachen ons do erëm esou opmierksam hei, gell, dass erëm all Spiller weess, wou mer sinn.
Ma jo, du wëlls jo bëssen Action hunn. Egal. Oh fuck, ech muss lo mol einfach, mir Jo. machen emol e klengt Folgenpäuschen, well sos gëtt se erëm ze laang fir eropzelueden. An da soen ech mol ciao bis déi nächst Kéier bei Daisy hei. Salut. Ciao.